Hello. Hello, inti Amber il-kantanta? Iva.
Ma ngħidlek, eh, ċemplistlek il-tfajla tiegħi fil-bidu tal-ġimgħa. All right.
Rachel għaw għal-booking tal.
All right, Iva, Iva, all right, Iva. Isma, għax eh, di għabdet ubbukjat min jedda u ma għaditx tikkonsulta miegħi, u jiena xaqt li kolli rockmas fil-qoddis, inti ma tkantax rock, kux?
Le mhux problema, anke għand hekk ikolli, skont songs ovvjament, għax tiddadattahom għall-Knisja. Le, m'inti għandek grupp, għandek grupp għax jiena nixtieq grupp, jiġifieri bid-drums b'kollox. Eh, jiġifieri għandek għandek tiegħek inti? Le, jiena nippreferi għax hi trid lilek u jiena nippreferi Rockmas, ma rridx ħafna qrid waqt il-kant, tifhem?
Mela hu r-rock Maltu, ma nistax nista' ngħidlek. Ma nista' niġi għad-deposit, importanti ma tlifx id-deposit, di qabdet u marret minn jeddi ta' preżuntuża li qagħdet tibbukja mingħajr ma tgħid lili. U ma rridx nitlef id-deposit u.
Ma tatnix deposit, tama, Rachel, fakkarni naqra d-data. X'jiġifieri ma tatekx deposit? L-24 ta' Lulju n-Naxxar. Fis-sitta u nofs il-quddiesa. Ħa ngħidlek, jien qiegħda barra bħalissa, ħa niċċekkja u nerġa' nċempillek, taf x'ħin nasal id-dar għax ma nafx bl-eżatt. Ejja, imma mhux toqgħod tiżloqli minnha, tgħaddi għax kull ma għaddew erbat Le, ijiem dan, m'iniex jiġifieri, niżloq taf. laqas xejn, mela ma niżloqx.
Eh, le, ma taf li tagħtek deposit dan il-biraħ tlula, Ħa kemm ilu, erbat ngħidlek, ijiem ismagħni ilu.
naqra, ħa nkellmek jiena. Eh. Jiena qiegħda barra. Sa nasal id-dar niċċekkja kollox fuq id-dajeri u nerġa' nikkuntattjak jiena. Ta, jekk tatni d-deposit ta' eighty euros mhux problema, niġi ntihomlok, nibgħathomlok bil-posta, nibgħatlek check. Għax jiena So you shouldn't worry. Deposit ta' tliet mitt ewro, ġifieri jiena u wara tliet ijiem. Tliet mitt ewro deposit?
Sorry? Eh, 300 tagħtek, eh. Le, ta' għandek żball, ta'. Eighty euros id-deposit tajtha l-kuntratt jekk jekk qalet three hundred euros suppost għandha l-kuntratt u tara li eighty euros kellha tagħti deposit, ta' three hundred euros ma tatnix żgur. X'jiġifieri, qed tgħidli jiġifieri ma tagħtekx tliet mitt euro? Le, ma tatnix three hundred euros, ta'. Allura x'għamliet bihom bi tliet mitt euro? Oh, I'm sorry, jiġifieri jekk ma nirranġawx, nikx, nikxfek ma' kulħadd, ma' kulħadd nikxfek! Għax id-deposit they're not refundable. Jekk ma ddiljaċ miegħek, I'm sorry, dik mhux problema tiegħi. Jiġifieri sewwa. No, I'm sorry.
Sewwa tissuspetta, jiġifieri ma tridx ittihuli lura d-depożit, ftehmna. Fuq il-kuntratt għandha miktub li d-depożit is not refundable. Mhux problema nibgħatilha il-kuntratt li ffirmajtuh intom it-tnejn, suppost, Għax suppost hemm il-firma tiegħek ukoll fuq u dan. Għalhekk ċempilt jien għax m'hemmx il-firma tiegħi. Eighty euros is not refundable but I'm sorry sir dik mhux problema tiegħi li intom qbiltu fuq Rock Band jew hekk. Mela ħa navżak minn issa.
Trid iddirjaħħa mat-tfajla tiegħek.
Wara din it-telefonata ħa mmur għand tal-konsumatur jien hawn kif se jkun ngħid il-media kollha bi. Mela tista' tmur mela mur għand tal-konsumatur u noħdu l-kuntratt not a problem at all. Iva, u ħa Tista' ngħid. tmur għand il-konsumatur u nista' mmur jien għand il-konsumatur li ngħid bżonn titolbni għid 80 euros deposit meta inti bbukkjajt u ffirmajt il-kuntratt li ħa tuża s-servizz tiegħi. U ħa. Those are not refundable, I'm sorry. U ħa ngħidlek għax.
Tiftiddilna u jiena nista' nista' ngħid il-konsumatur ukoll li qed timmala famani li jiena tajtni 300 euros. Le, u ħa ngħidlek oħra. Dawn x'affarijiet huma?

Attilja semma' la famani tajt li three hundred euros u that is not professional, that is not fair li tiġi tajli tnajti three hundred euros u jekk jogħġbok għid it-tfajla tiegħek li xħin tasal u tkun komda ċċempilli ħa nara fejn qalet li tagħti three hundred euros għax żbaljata waħda i want. Lesta żvugajtha?
Nista' ngħidlek l-aħħar ħaġa jiena? Mela le, għidli. Din hija telefonata candid u jiena Carlo Borg Bonaci. Oh my God! Bis-serjetà! Bis-serjetà! Bis-serjetà!